Nilqagħkom lura għal Min Imissu u kif qed taraw bħalissa qegħdin f'restorant raffinat u magħna għandna lil our very own Johnny minn Dirty Dancing hawnhekk illi se jkun Isibuhom il-karattri ta' il-waiter tal-lejla. All right, hello Johnny. Oh, thank you, għalija? Thank you. All right. Tista' tmur. U bażikament, fina, bażikament hawnhekk il-life sa jġib lill-għarusa tiegħu biex jagħmilha il-proposta ta' żwieġ. Ħa nara. Għaddu please, thank you. Mejda għal tnejn, ċippi tagħtu. Nibdew?

Illi f'sitwazzjonijiet bħal dawn, l-affarijiet mhux daqshekk sempliċi. Hu, piċċajt, Adriana! Fil-fatt, nilqgħu magħna il-moħħ tar-raġel! Dan il-każ il-moħħ tal-life, interpretat mill-ħabib tagħna Wallis Waldo Miceli. Ċapċipa! Tajjeb, kif inti? Nilqgħu wkoll magħna, sinjuri, il-moħħ tal-mara, interpretat minn ħadd inqas Mill-amoroża Tariella Spiteri Whiteman. Ċapċipa! Ċapċipa! Marre, poġġi qalbi, poġġi. Mela, eh, issa fir-relazzjonijiet il-moħħ tal-mara ġeneralment l-affarijiet joħodhom kemm xejn hekk. Ħana raw x'sa jgħid illum, eh? Daqsek. Bli morfa ta' erf ħireġ Kasandra, eh? X'sa jgħafeġ? Kemm ma nafdax jaħasra. Mentri il-moħħ tar-raġel l-affarijiet joħodhom daqsxejn iktar hekk. Hija mhux xorta. Isma' ma minn ġew ma nsirx sera bilħaq. Ma ġiex. Aħ, għandi apptit naqqa' ta' żejża. Ah, żejża. Sorry, sorry. Però meta jasal fil-ġurnata li jkun qiegħed bħalissa fiha il-life, illum moħħ tar-raġel jispiċċa hekk. X'għan nagħmel jien, ħa jkolli niżżewweġ jiġifieri, eh? Mhux int iċ-ċuċ! Bagħtilna messaġġ illum.

Thank you tal-li ħriġtni nieklu. Taxi. Mux s-soltu li tamela dil-ħagġa. Taxħa xoqqa. Ġizzom il-bu. Tali, meħelwa, skasam. U ta' kif għadu ma semma xej fuq il-kappell? Kappell bħal da, il-faqt ġidi fuqu. Għarre, saqsi, saqsi ħarra jek joġbux.

Li vera sabiħ vera għoġbok, però aħjar mingħajru għax qed jiġbed l-attenzjoni minn dak is-sabiħ wiċċ. Ehm, eh, oh, sabiħ qalbi l-kappell ta' imma naħseb li aħjar mingħajru għax qed jisraq l-attenzjoni minn dak is-sabiħ wiċċek. Uġbux, janjorantu bla gosti. Orih li ħatta li, orbot idejk għamil in-nervi, orbot. X'għamilna ħażin,

Però, l-affarijiet ħa jkomplu jikkomplikaw ruħhom, eh? Għax, barra l-moħħ tar-raġel u l-moħħ tal-mara, għandna tnej oħra involuti f'dil-biċċa ta' xogħol. Sinjuri, nilqgħu magħna lil Angus iċ-ċoċċu! Ara min jiddaħħal, speċjalment int, Andriana. Jien suppost qiegħed hawn biex nippreżenta l-programm mhux libbistuni ta' ċoċċu.

Alexandra Bejda! Għarafni ekler jena bil-kostum. Relli jint ekler bħala skemmet rosa. Kem għamlu nizew. Poġġien, poġġien. Ok, mela. Qot naqra kwiet. Fej konna wasan. Eħe, mela, tajab informakom, sinjuri, illi Cassandra l-lajf qabel iż-żwieġ ma tħallih jagħmel xej. Ifmuni, għax temmen illi daw l-affarijiet għandhom isiru wara li jiżżewġu. Għallejni.

U jien, aħbex naf, telgħuli xebgħa ponot ma' ġismi kollu. Għall-ewwel ħsibt li xi allerġija, imma mbagħad ġietni. Le, fis-sens, intbaħt minn fejn ġejjin dal-ponot. Ew, minn fejn, minn fejn, minn fejn. Mhux kollu tort ta' dik Oksana, dik is-sabiħa li għabbejna ġimagħtejn ilu, eh? Okej, okej, semmiex il-dik, dik passat passat, let bygons be bygons. U vera bajgon kena bżonna l-madike, għax imlietna t-tilja ordin zulmin hemm. Alla biss jazbillati naħnejlek. Inti, inti, bis-serjetà, illum nsaqsu l-Kassandra biex tiżżewwiġna ta' rajt, iva, mela poġġi hemm u titniffis. All right, mela ħa nintefgħu u nieħu nagħża, tajjeb? Bomba. U dik il-biċċa, sinjuri, Il-mara dejjem għandha il-pożizzjoni ta' vantaġġ fil-logħba bejn l-irġiel u n-nisa, għax filwaqt li daw it-tnej, iċ-ċoċċ u d-dottoressa, huma ħbieb kbar, jaqblu f'kollox għarhom u dejjem jaħdmu id f'id għall-benefiċċju ta' Cassandra, daż-żewġt iċwieċ idjoti u tradituri ma jaqblu f'xejn, marelli. Komplejna. Iva dak hemm ħajdu miġebbidha biex isaqsina biex niżżewġu llum ċo. Isma', inti ara ma tnisslux waħd idu ħa tfakkru se jieħu la talba jaqlagħha. Qis qis qisha, misslu naqra idu, eh, ħalli nqanqluh naqra jew ħa nwaqqgħuh. Għidlu xi kumpliment issa xi ħaġa kemm int sexy. X'ġisem għandek. Għidlu, għidlu.

U minn tant nisa kemm hawn kemm hawn nisa sbieħ jaħasra il-di trid turija banana titwerwer x'affarida. Aħna rridu nibqgħu singil ħalli ngawdu l-libertà u niġġerrew minn fuq fjura l bachelor's party. U l-bachelor's party. Nżejdu dak.

Em, em, em, Cassandra, em, għax. Eh, life, life, life, life. Eh, Għajdela li emozzjonajt ruħi. Eh, għax, emozzjonajt ruħi. U ma tafx kif taqbad qiegħed il-klim. U ma ma nafx kif ser qiegħed il-klim, em. Cassandra, Bettina, Cassandra.